Сарытау өлкәсе мөфтие Мөкатдәс хәзрәт Бибарцев һәрчак үзенең яңа эш алымнары, заманча форматтагы чаралар уздыруы белән күпләрне сокландыра. Аның дини һәм дөньяви тормышны бергә бәйләп алып баруы, мөфтиятнең иң отышлы ягы. Үзебезнең милләтне күтәрер өчен, әлбәттә, менә шундый җыелышлар, шундый бәйрәмнәр кирәк. Бу бәйрәм безнеке менә халыкара гуляние формасында, инде народный гуляние формасында үтә. Чөнки менә кичә без, мәсәлән, намаз белән без бәйрәмне башладык, корбан чалу белән. Ә бүген инде без менә күрсәткебез кили, нинди генә милләттән булмасын, нинди генә төстән, яшьтә кеше булмасын, менә шушы үзебезнең кунакчы, кунакны хөрмәт итү турында, үзебезнең менә яхшы елмаю Кунакларны каршы алу, үзе безнең менә бөтен яхшылыкны күрсәткебез килә. Мөфтият оештырган чараларда башлыча яшьләрнең катнашуы бер дә гаҗәп түгел. 26 яшьлек Дамир Акчурин да моннан биш ел элек Мөкатдәс хәзрәт нәсыйхәтен тыңлап, намазга баскан, яңа гына хаҗ да кылып кайткан. Аллаһ Тәгалә шулай эшләде, что Рамазан аенда юл ачты үземә. И альхамдуллилла, вот ахирәтләр белән, дуслар белән хаҗ кылдык, умра инде. Эшмәкәр Рәсим Куркаев моннан берничә ел элек үзенең дуслары белән борынгы самуарларны яңарту, аларны төзәтү эшен башлап җибәргән. Хәзер аңа самуарларны Мәскәү, Петербург шәһәрләреннән, Урал, Себер якларыннан кадәр җибәрәләр. Бүген Рәсим Корбан бәйрәменә килүчеләрне яңартылган борынгы самуарлардан хуш исле чәй белән сыйлый. Иң борынгы самуарыбыз, 1840 елгы самуар. И состояниесе бик тә шәп состояние белән, в общем электе. Ә калганнары бөтенесе царский вакыттагы самоварлар, ватабу самоварлар до 17 -го года. Сартауның җиңү паркында узучы бүгенге Корбан бәйрәмен төбәктә эшләүче дистәләгән милли автономия вәкилләре бергәләп оештырган. Шәһәрнең Җиңү паркындагы Халыклар дуслыгы аллеясындагы утарларда үзбәк, таҗик һәм әзербайҗан халыкларының пылауларыннан авыз итәргә дә мөмкинлек бар иде. Менә бу мәйданчыкта исә чечен егетләре кунаклар өчен ат һәм сыер итеннән 200 литрлы ун казанда пылау әзерлиләр. Шунысын да әйтергә кирәк, пылауны һәр милләт үз рецепты буенча пешерә. Бу көнне монда килгән һәр кеше тәмле пылауны авыз итми китмәгәндер. Без һәр ел киләбез.
Һәр ел мин здесь рядом живу. Кардәшләрне күрешергә, дусларны, классташларны күрешәбез байрамда. Бу бәйрәмнәр адәм балаларын берсен-берсен бергә куша, яхшы тынасың, менә бер-берең белән күрешәсең, Бик тә яхшы бәйрәм. Ун меңнән артык кеше катнашкан бәйрәмдә Сар Таулыларны гына түгел, башка төбәкләрдән килүчеләрен дә очраттык. Бу икенче тапкыр килүебез. Бик инде ошыйдыр, машалла, бик организованный, бик күркле, бик шома эшләгәннәр. Без ул нәрсәне инде үзебезгә дә инде алгыбыз кили, применить город Саранскийбызда ул нәрсәне халыкны җыярга, плов ашатырга, шулай ук ыланарга инде бик шундый развлекательный программалар тезештереп инде. Мин думаю, бу бик күп күпле нәрсә.
Бәйрәмнең икенче өлеше паркның дүр сәхнәсендә дәвам итте. Анда дин белгечләре ислам дине Корбан бәйрәме турында вәгазь сөйләсәләр, Чечнядан һәм Татарстаннан килгән сәнгать осталары бәет мөнәҗәтләр әйтте, җырлар башкарды. Сарытау өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.